Yes, hello. Um, for this um, third and final part of the video, I go show now the reason why I I dey buy these um, shares and make una also think of buying uh, such uh, company shares una so that una go fit use and invest una money. So make I show una wetin I talk about um, MTN. before i go buy uh, the share for 12 so if we look um, the price of mtn today we could see say the price now 246.80 kobo 246 naira 80 kobo but for the people we buy this share for um, last year uh, last two years for 2020 then buy them for 90 naira you see say these people now they don't make gain of about um, 150 naira for one share so if you buy this share now today for example for 244 or 245 naira if the uh, share can go up next year for like say three hundred naira that means say you don gain sixty naira for one share wey you buy so for this reason me i wan buy ten thousand naira own because me i know say mtn na company wey be say e go stay longer for nigeria and the share price also go still go up so the next thing wey i go do now i go open this trove app if i open this trove app now i go deposit 10000 naira put for this app and na that money now i wan use buy my mtn shares so if i open the trove app that one na if you don register finish don finish everything I go select my NG portfolio. I go come come this place. I go tell and say make he fund the portfolio. He go ask me which one I want use. I go tell and say bank transfer and I go press proceed. Then I go come type the amount where I want. For this place, you fit The minimum wey you fit uh, deposit for this place to use buy share na 1000 naira. But I go say make you put minimum of 2000 because any share wey you buy, then self go collect small commission wey they use help you buy the share. So I go put, me I won't put 10,000. Then if you see now, then say the total amount where I go put for this account now 10,125 naira 94 kobo because dem go take money wey dem help you put am inside then i go press pay i go come press proceed after i press this one now e go show me the account details wey i go put uh, wey i go send the money put okay if we see here now e don tell me say i go put uh, 10125.94 kobo i go send and go wema bank for this account number so wetin i go do be say i go copy this account number i go go for my banking app i go go send the money so i don't send the money finish now i go come from my uh, gtb app the next thing wey i go do na i go come press this one wey say i have made this bank transfer okay after like um, two three minutes when uh, gtb send the money to that wema bank app that page wey i uh, press e go change to this green then the next thing i go do now i go press this done if i don't press that one now una go see say the money wey dey here na 55115 after like three minutes now they go add that 10000 join this money then i go fit come use that 10000 now buy anything wey i wan buy for here so i dey wait now make the money reflect before i go fit buy uh, the mtn share wey i talk so if una see now that money wey i deposit don reflect i don get 65000 because na 55 i get before okay so since the money don't reflect now i fit go buy the mtn share so that e go fit they go fit add am inside this my app e go dey there so what i go do be say i go click this place where they write explore if i don't press am e go open here then i go come go up i go press here i go come type the name of mtn here i go type mtn then i go type another n join them. that means say mtn nigeria you go see say e go open one wey dem call mtnn and e show that yellow logo of mtn i go press am if i press am now e go ask me wetin i wan do whether i wan buy or i wan sell i go tell am say i wan buy then if una look here now Di buying power wey I get na ten thousand three hundred and fifty one and one MTN share na two hundred and forty six so I go just type inside say I wan buy di one of ten thousand. Depending on how much wey you get, you fit buy for two thousand, you fit buy for three thousand, you fit dey buy am small small every month so dat by the time wey one year go reach you go don get plenty so i go come press this one wey dem write review cost so with my 10000 now e go give me 40.81 mtn shares if i dey okay with this amount i go just the next thing wey i go do na this one wey dem write swipe to buy i go just press am go right hand side if i just press am go right hand side you go see say e don change after e change finish now e tell me say you have bought forty point six five mtn shares that means say i don buy forty point six five mtn share be that i go just click this one right wey dem write done if i click am finish and i go back back again and i go check my portfolio so for my portfolio now i get 48 mtn shares if dem add the 40.6 put now e go be four point four eight e go be about make i do calculation forty eight point zero plus forty point six so by the time wey dem go add the new one wey i just buy i go get a total of eighty eight point six shares or so so i dey wait now make dem add am put e go take like five minutes before dem add am so after like uh, five minutes they can add that share the new one where i just buy so when i see say the amount don't change now to 88 so if you click on the share where you buy now it will show you for under here if you scroll go up the number of share where you get 88 e go show you the current amount wey e buy wey e be like if you wan resell am na 21900 then for under here uh, no if you click this one wey dem write view history e go show you all the shares wey you get when you buy am and how many e be so this one na the final video on how to buy uh, mtn shares and any kind of share for this app wey they call Tove so I beg make una use my link where i put for under this youtube video and if una use my link it go carry una go directly to Tove and from there una go fit buy any nigerian shares wey dem get if una look my own account now i get different different shares of different different company here and uh, this one na all the company wey me i like that's why me i buy them because i know say them be good nigerian company wey go still get future and i go still fit make money with these shares if i buy them and keep them for like five ten or twenty years so thank you very much una do well say na watch this video i know say the video dey long small but i need to do am like this una so that una go fit see everything wey i do for this video una bye bye o.